D'Erausfuerderunge ginn ëmmer méi komplex, mir sinn ëmmer a punkto Formatioun, déi gëtt méi spezifesch, an d'Stonnen, déi een dann investéiert, wou een net doheem bei der Famill ass an net soss Fräizäitaktivitéite ka maachen, ginn ëmmer méi grouss. An d'Erausfuerderungen, an dat ass och ee vun de Punkte firwat eng Reform muss a soll gemat ginn, fir eeben méi spezifesch op d'Erausfuerderunge vun der Zukunft kënnen drop anzegoen an all Bierger déi nämmlecht méiglechst séier Hëllef kënnen ze bidden.
Dir sot, eng Reform, déi néideg an deem Sënn och ass, fir dass mer och mam Ausland a sech en ligne sinn, mat eise Chaînen, mat de Commandementer, duerzu geschwat, an natierlech mat der Hëllefsleeschtung um Terrain selwer, well dat ass jo, Iewescht Zil a sech vun allen Interventiounen, déi all Asazzentre a sech huet, an d'Berufspompjeeën huele mer do natierlech mat eran. Jo, et ass genau dat. Dir hutt d'Ausland ugeschwat, wou mer och als klengt Land wëssen, wéi d'Kooperatioun, mee och d'Protection civile engagéiert sinn an och do spezifesch Ekippen hunn. Ech denken un den Emergency LU, dee Kommunikatiounstechniker am Krisefall bereet stellt. Medical Evacuation an och eis Taucher, eis Rettungsschwëmmer spezialiséiert sinn. An och elo de leschten Asaz beispillsweis war am Nepal, wou eng Ekipp vu véier Leit vun der Protection civile mam Emergency LU an den Nepal ware fir Krisekommunikatioun iwwert Satellit zur Verfügung ze stellen.
Mir soen DD, Développement, Défense, awer och Aide an deem dote Sënn. Gebidder wou e klengt Land wéi Lëtzebuerg sech eraussträicht an déi och hei um Defilé a sech ganz kloer affichéiert goufe vun den eenzelne Leit déi hei matzgemaach hunn. Ech menge wann ee wëll kann een eng Parallel mat der Arméi do zéien. Mir hunn a Punkto Mannstäerkt net dee Contingent wou grouss Natioune kënne bidden, mee mir hunn eis och an de Rettungsdéngschter spezialiséiert op spezifesch Missiounen, Nische gesicht an och fonnt an Nische-Besoinen erkannt an. D'Satellittekommunikatioun ass ee Beispill dovunner, wou dat och ëmmer méi gefrot gëtt, wëll an engem Krisefall ass d'Kommunikatiounsinfrastruktur net méi funktionell.
Sou, Dir gesitt et, den Depart ass ginn a sech. D'Parad ass, souwuel déi statesch wéi déi motoriséiert, ofgeschloss. Prendre congé heescht dat do op Franséisch, wat de Verdeedegungsminister an Staatsminister Xavier Bettel natierlech vun der groussherzoglecher Koppel mécht. Deem erëm häerzlech Wierder wiesselen an och de Ministeren an sech wëlle soen, wat se hei empfonnt hunn an gesinn hunn. An ech mengen, dat wier ganz flott, zefriddestellend, jo, mat eemouvanten Ament och vun de Musiken hier a vum Defilé och hier, an der Reminiszenz vum siwwenzesten Anniversaire vum Enn vum Zweete Weltkrich gewiescht. Getrennt sinn se, komm, zesumme fueren se. Natierlech mam Wilhelmus interpretéiert vun der Garnisounsmusek ënnert dem Kommandement vum Serge Parisi, deen. hei d'Klee do huet. An domat geet och fir eis d'Moderatioun op dësem Dag, dësem feierleche Militärdefilé op en Enn. Mir si frou, dass der mat derbäi bliwwe sidd, fir nach hei den Depart vun der ierfgroussherzoglecher Koppel ze gesinn. Soe villmools Merci menge Co-Moderateuren, Lieutenant-Colonel Nilles, Christopher Schuh vun der Administratioun vun de Rettungsservicer. Mir hoffen, mir hunn Iech flott duerch de Programm gefouert an Iech déi néideg Erklärunge ginn. Mir wënschen nach e ganz flotten nationale Feierdag hei zu Dräi bei Iech heem. Genéisst den Dag nach a mir ginn Iech dann de Rendez-vous am nächste Joer.